Una welcome to Crypto Gist and na still me una Crypto Babe. And today I wan give una confirm confirm tori about how to dey security conscious. Na im make the topic of today be scam alert. But before I go continue, I wan ask those of una wey never subscribe to my channel say wetin you still dey wait for? So rush now now abeg help me click the like button, subscribe to this channel and

the space for us now see my come tell una ways wey be say una go use catch them in case dem wan come bring magomago come una side so the first thing be say you need to know say cryptocurrency no be mmm so if in case you wan put in one thousand naira come get hundred thousand naira hmm, you dey go just collect your one thousand naira and na so they go gather like fifty people one thousand naira they don make money be that they go go so cryptocurrency no be mmm so no try to you know make sharp sharp money from am. Number two be say cryptocurrency no be ponzi scheme. Anyone wey dey tell you say okay bring one person, that your one person go come bring two people, their two people go come bring another two people, say your money go come dey increase, no be cryptocurrency be that. Cryptocurrency no dey work like that, you understand. cryptocurrency no dey work like that na ponzi scheme be that so if you hear that kind of talk run sharp sharp because no be cryptocurrency way be that then another thing wey you need to know be say some kind airdrop airdrop na awoof coin wey be say cryptocurrency project dey give out so some people dey open company say their company wan do cryptocurrency things they go come decide say they wan give awoof coin and that coin na im their project go dey run on so some cryptocurrency projects the coin wey dem dey give e dey legit but then this mago mago people now dem go come dey give out some kind this thing say fill this form na eh, airdrop fill the form na airdrop you sef you go dey fill na im make dem dey tell people say if you wan do airdrop get separate email address wey you go dey use dey do the airdrop you know be say na your real you know your real address when you say all your money dey inside now you go dey use dey do that airdrop so you, you just got to wise up make e safe if not your money go waka come up for inside your wallet then another thing be say you need to know say your private key be like your bvn you need to protect them well well if somebody asks you say hey, eh, bring your private key give us your private key they they lie give you because they won't carry your money come out so you get you got to sharp if they say bring your your private key come you wan collect am you wan you wan do you dey give person your bvn shebi una don hear stories of how they dey use do people of their money if dem call dem ask dem for bvn so you too you gats smart if dem tell you say bring your bvn you sef you no go send give dem then another one wey come surprise me as in the surprisation when e give me e really really shock me to my bone marrow na say dem these people dem don get liver so tey dem don dey advertise their products for radio I dey my own jejejely one day na I hear somebody dey advertise for radio say blockchain bonds. Ah, na me sef I cool down and listen to the advert well well na. Person say blockchain bonds, if you put in ten thousand naira, you go dey earn at least twenty twenty thousand naira every month. Ah, me sef my ear come long na, me sef I wan hear the story well well. Na come listen, dem come call number, I come call the number. Na im this people come dey tell me funny funny story. Me I know say na only government na im dey give out bonds individuals no fit just carry bonds dey give out like that na only government dey give out bonds so when you hear that kind of thing make you sef sharp do investigation find out well well make you no just carry money go give them and the smart thing wey these people dey do be say they will make the money dey very very cheap so when you hear ten thousand naira to invest ten thousand naira na small money na you just carry your money throw inside because you sef you dey find high returns everybody dey find way to invest na everybody dey try to secure their future so you too you go carry your money go put even though the money sef e no too big e big o for some people like ten thousand naira na person salary so no carry your money go throway like that so in case you get all those kind of things ask question i come ask them say okay make dem give me their website na im these people tell me say their website na coin market cap and all of us know say coin market cap no be nigerian company na company wey be say uh, they dey list na website wey they dey list all the cryptocurrency and their amount on top of internet so in case you hear all these things make you sharp well well then last last no let longer throat wound you if you hear all this awoof thing ask question do your own research find out more more ask people person wey dey ask question no dey miss road so i wan thank all of una wey follow me reach the end of this video so in case you never dey you never subscribe to my channel abeg rush subscribe like this video and share am make another person sef dey aware of how people dey use scam people of their cryptocurrency and even their own naira sef because we don hear stories of people wey be say dem tell dem say make dem come buy bitcoin even one sef i think last year for calabar dem dupe some people of bitcoin cryptocurrency and bitcoin dey legit but na bad bad people na im dey make technology be like say technology bad so you sef shine your eye well well make you no go fall victim to all these people wey dey form sharp guy